Быел бер көнгә күбрәк яшиячәкбез. Календарьдагы февраль аенда 29 саны балкый. Дүрт елга бер килә торган көн бүген, җәмәгать. Кәбисә елы бит. Айдар Галимовның Туган көн килә елга бер тапкыр җыры 29 нчы февральдә туганнар өчен Бер дә актуаль түгел шул. Еш кына Кәбисә елында өйләнгән парларның мөнәсәбәтләре озакка сузылмый, сыерларның сөтләре кими, мал-туар нәсел калдырмый, уңыш аз, кешеләр гадәттәгедән ешрак үлемгә дучар була дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Алайда статистика киресен расларга тырыша. Атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни, исәнмесез! Башлыйбыз!
Трактор әзер булса, инде трактористның механизаторның күңеле дәртле була, күтәренке. Язгы кыр эшләренә әзерлек ничек бара? Алабуга ишек алларында көн күреш калдыкларын аерым җыю өчен махсус бүлекләр булган контейнерлар барлыкка киләчәк. 75 ел җанда җиңү яши. Алабугалылар Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннары турында сөйләүләрен дәвам итә. Игенчеләр зур сынау алдында. Алар бүген машина-трактор паркында, орлык амбарларында язга әзерлекне кат-кат тикшерәләр. Алабуга районында авыл хуҗалыгы техникасын язгы кыр эшләренә әзерләү төгәлләнеп килә инде. Тракторларның, чәчкечләрнең, культиваторларның 95 проценты кырга чыгарга әзер. Аграрийлар чәчү башланганчы барлык техника төзек булсын өчен кулдан килгәннең барысын да эшли. Игорь Гнатюкның бу вакытта аеруча эше күп, ул көннәр буе станок артында эшли. Механизаторлар аңа йә трактордан, йә чәчкечтән, йә культиватордан кирәк-яракларын шомартырга алып керә. Тиздән кырларда язгы кыр эшләре башланачак, шуңа да тракторчыларга бөтен техниканы әзерләп бетереп өлгерергә кирәк. Стараемся все, что возможно на такой технике сделать, делаем. Тырышабыз инде, техника иске булса да, запас частьларны ясыйбыз. Нәрсә кирәк, барысын да шушы станокта көйлим. Виталий Жабриков та техникасын көйләү белән мәшгуль. Механизатор тракторын җентекләп әзерли. Берникадәр вакыттан ул үзенең тимер аты белән сөрү, тырмалау, туфрак эшкәртүгә чыгачак. Яшь тракторчы сөйләвенчә, иң җаваплы чорда машина ышанычлы булсын өчен, ул барысын да үз куллары белән эшләргә күнеккән. Вырваться побыстрее в поле. Тизрәк кырга чыгып, язгы чәчү эшләрендә катнашасы килә. Техниканы бүген әзерләп бетерәм инде. Эшләсәң, акчасы да була бит инде. Гомумән алганда, бүген район буенча тракторлар язгы кыр эшләренә 92 процентка, культиваторлар һәм чәчкечләр 95 процентка әзер. Бүгенге көндә мин 90 процентка тракторларны төзедек. Силкаларым төзек, культиваторларым төзек. Безгә тырмаларым әзер. Дәртләндерәбез инде. Айлар кырга механизаторларга рәхмәт. Пар техникаларын барсын да әзерләделәр үзләренчә. Һәрберсе үз техникасын, үз силкасын әзерләде. Алар әзер, алар әзерләнеп торалар. Авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы сүзләренчә, быел район хуҗалыкларында 80 миллион сумга яңа техника алыначак. Алар хуҗалыкларның үз акчаларына һәм Авыл хуҗалыгы министрлыгы субсидияләре исәбенә булдырыла. Шул ук вакытта хуҗалыкларда орлык һәм минераль ашламалар әзерләү бара. Бүгенге көндә авыл халкы техникасын карый, ныклап. Күпчелеге аның әзер, вак-төяк эшләре калды, регулировкалары. Тик обслуживаниелар үткәрәләр. Трактор әзер булса, инде трактористның, механизаторның күңеле дәртле була, күтәренке, эше дә әйбәт бара. Быел безнең 8 хуҗалык чәчүдә катнашачак. Барысы да әзер. Орлыклар, ашлыклар. Орлыклар, ашлыклар, минераль удобрениялар, ашамалар безнең Апаталар 35 килограмм действующее вещество җыелды район буенча. Тагын да Минсельхоз ягыннан субсидияләр алып, дополнительно минераль ашлыклар алачак. Быел Алабуга районы буенча чәчү мәйданы 35 мең гектардан артык тәшкил итә. Бу күрсәткеч узган ел дәрәҗәсендә, әмма чәчү мәйданнары структурасы үзгәрәчәк. Әйтик, узган ел басуларга 700 гектар кукуруз чәчкән булсалар, быел ул 1100 гектар тәшкил итә. Әлеге культураны терлекләрнең рационына кушып, хуҗалыкларда сөт саву күләмен арттырмакчылар. Искәртәм, чәчү кампаниясендә барлыгы 200 трактор, 30 чәчкеч һәм 4 чәчү комплексы катнаша. Туфрак әзерләүгә хуҗалыклар апрель ахырында керешәчәкләр. Бу эшләрне бер атна эчендә тәмамларга планлаштырыла. Гөлназ Гани, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Коммуналь хезмәтләр өчен комиссиясез түли башлыйбыз. Дәүләт Думасы торак-коммуналь хуҗалыкка бәйле яңа закон проекты караган, аның нигезендә банклар, почта, торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләгәнгә комиссия алмаячак. Без бу закон проектын бик әйбәтләп эшләдек. Сүз банклар һәм башка төрле кредит оешмалары комиссия алуы хакында гына түгел. Мисалга, авыл җирлекләрендә коммуналь хезмәтләрне Россия почтасы бүлекләрендә түлиләр. Шуңа да без Торак кодексына гына түгел, ә Илкүләм түләү системасы һәм почта элемтәсе законында, Банклар һәм банклар эшчәнлеге законында тыюлар кертәчәкбез, ди закон проектын эшләүчеләр. Әлеге закон проектын Президент Владимир Путин да хуплаган. Хәзерге вакытта банклар торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләгәндә ноль бөтен уннан биш, ике процент комиссия ала. Бу пенсионерлар өчен ярый суык зур сумма, ди депутатлар. Торак-коммуналь хуҗалык темасын дәвам итеп, Алабуга ишегалларында көнкүреш калдыкларын аерым җыю өчен махсус бүлекләр булган контейнерлар барлыкка киләчәк, бу пыяла, пластик, кәгазь, чүпрәк һәм иске көнкүреш техникаларына. Чүпне аерым җыю проекты белән Алабугада Менделеев шәһәре активистлары шөгыльләнәчәк. Күрше шәһәрдә бу проект инде берничә ел эшләп килә. Махсус чүп савытлары кайда торачак, проектның асылы нидә, тулырак киләсе сюжетта. Бу, шәһәрдә куелган дүртенче контейнер. Чүпне аерып җыю савытлары Тынычлык проспекты җиденче йорт янәшәсендә куелды. Монда чүпне биш төргә бүлеп салырга кирәк. Бу чүпрәк, кәгазь, пластик, пыяла һәм көнкүреш техникалары. Бу эш белән Сергей Балтаев дүртенче ел шөгыльләнә. Эшен Менделеевскида башлый. Бу шәһәрдә чүпне аерып җыю контейнерлары халык арасында үзен яхшы күрсәтә. Быел ул Алабугага керергә җыена һәм турыдан-туры район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә һәм ризалык ала. Кайдадыр өч бүлекле, кайбер урыннарда биш бүлекле савытлар торачак. Мисалга, күрше шәһәрдә узган ел яңадан эшкәртү өчен егерме тоннадан артык чүп җыелган.
Безнең үзебезнең районда 41 чүп савыты бар, ун тонна кәгазь, биш тонна пластик. Яңа формат керттек, бу чүпрәк һәм тимер көнкүреш калдыклары. Чүпрәкне бу урында җыеп калдырабыз. Тимер көнкүреш калдыкларын гына яңа җыя башлыйбыз. Нәрсә килеп чыкканын карыйбыз инде.

Мәрҗани урамы 28 адреслары буенча барлыкка киләчәк. Чүпне аерып җыю өлкәсендә алабугалылар читтә калмас дип уйлыйбыз, чөнки табигатьнең киләчәге безнең кулларда, чүпләр җирдә ятмасын иде. Әлфинә Хуҗина, Максим Бигашев, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Конституциягә төзәтмәләр кертү турында тавыш бирү көне түләүле ял көне була. Егерме икенче апрельдә бөтен Россия халкы тавыш бирәчәк. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү егерме икенче апрель, түләүле ял көне итеп игълан ителә. Бу турыда Дәүләт Думасының Дәүләт төзелеше һәм закон чыгару комитеты башлыгы Павел Крашенинников хәбәр итте. Бу түләүле ял көне була, бернинди отгул кеше үз хисабына ала торган аерым очрак түгел, дигән ул. Компьютер технологияләре өлкәсендә эшләүчеләр, укытучылар, медицина хезмәткәрләре башкаларга караганда ешрак авырый икән. Сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, әлеге өч өлкә хезмәткәрләренең йөрәк, ашказаны һәм терәк-хәрәкәт аппараты бозылуга бәйле проблемалары бар. Сораштыру нәтиҗәләре буенча, һәр өченче эшләүче россияләрнең йөрәк һәм кан тамырлары белән проблемалары, һәр дүртенче кешенең, терәк-хәрәкәт аппараты җитешсезлекләре, һәр бишенчесенең ашказаны авырулары бар. Бу өч өлкәдә эшләүчеләрнең 77 проценты еш кына грипп һәм ОРВИ белән авырый, шул ук вакытта аеруча IT өлкәсендә хезмәт итүчеләрнең 90 процентына салкын тия. Тикшерү нәтиҗәләре йөрәк-кан тамырлары авыруларыннан медикларның 29 проценты һәм укытучыларның 26 проценты җафа чигә, дип күрсәтте профилактик медицина институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре-кардиолог Ольга Молчанова моны югары йөкләнеш дәрәҗәсе белән аңлата. Терәк-хәрәкәт системасы белән проблемалар ешрак, IT-өлкәдә, дәүләт структураларында, шулай ук медикларда очрый икән. Моның сәбәбе, хезмәткәрләрнең хәрәкәтсез рәвештә озак вакыт утырулары. Шул ук вакытта программистлар һәм система администраторларының калган хезмәткәрләрдән дә ешрак ашказаны белән бәйле проблемалары бар. Беренче марттан безне нинди үзгәрешләр көтә? Моны озын сүзнең кыскасы рубрикасын карап белерсез.
Яңа гос таләпләре буенча яше 30-дан узган иске һәм ретро автомобильләр транспорт чарасына паспорт алу өчен махсус экспертиза узарга тиеш. Беренче чиратта машинаның гомум техника торышы, двигателе, тышкы һәм эчке кыяфәте бәяләнәчәк. Исерек хәлдә берничә тапкыр, әйтик, хайваннарны җәберләү, җәмәгать урыннарында спиртлы эчемлекләр эчү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу, шул исәптән җәмәгать транспортында билетсыз йөрү һәм башка административ хокук бозуга юл куючылар эчкечелектән мәҗбүри дәваланачак. Касса чеклары үзгәрә, Россия Федераль салым хезмәте аларга үзгәрешләр кертә. Төзәтмәләр башлыча кәгазь касса чегына кагыла, тамгаланган товар атамасы янәшәсендә Маркировка сүзенең М хәрефе пәйда булачак. Әлегә хәмер, тәмәке, мех әйберләре мәҗбүри тамгаланырга тиеш. Озакламый бу үзгәрешләр кием-салым, аяк киеме һәм даруларга да кагылачак. Беренче марттан 2024 елның беренче гыйнварына кадәр илгә теркәлмәгән дарулар кертелергә мөмкин. Бу сырхауларның гомерен саклап калу өчен бик кирәк булганда кулланылачак. Мондый карарны фәкать махсус табиб комиссиясе генә кабул итә ала. Адвокат эшчәнлеген җайга салуга бәйле кайбер үзгәрешләр кертелә. Аерым алганда, адвокатка түләү күләме аның ярдәме нәтиҗәсенә бәйле булырга мөмкин.
75 ел җанда, Җиңү яши рубрикасын дәвам итәбез. Гадәттәгечә, алабугалылар анда Бөек Ватан сугышында катнашкан якыннары, әтиләре, бабалары турында сөйли.
Мөсәлләмов э, Гомәр Хинсертдин улы. Мин бабай, э, үземнең бабаны әлбәттә хәтерлим. Э, мин Балачактан, балачакта хәтерлим, чөнки ул инде миңа 14 яшь булганда үлде ул, вафат булды. Ул сөйли инде миңа, ул 18 яшьләрдә сугышка китә, сугышта катнаша. Снаряд төшеп шартлый, соңыннан ул контузия алып, яраланып госпитальдә ята. Ул әйтә иде инде миңа, хәтерлим, Минем әнигә дә әйтә иде. Э, мин бер кулымда автомат, икенче кулымда ручка белән дәфтәр дигән бөтен э, сугышта булган хәлләрне ул освещать итеп барга инде, яктыртып татарча әйтмешне. Полевой журналист булып эшләгән инде ул. Э, Соңыннан сугыш беткәч, ул башка профессияләргә укырга керә, ләкин журналист эшен ул ташламый, аңа как хобби хәзерге көндә әйтмешли, хобби кебек була аның. Соңгы көннәренә хәтле һәрвакыт шул гаделсезлекләрне күреп, тәнкыйть белән Башкириянең газетында Кызыл таң газетасында шунда ул аның мәкаләләре мәкаләләре язылып чыккан чыга иде. Шул әлбәттә без оныклар бик яратты. Без һәрвакыт килгәч ул безне якын итеп, яратып кына тора иде, үзенең хәлләрен сөйли иде инде. Ну, сөйли иде инде, сугыш башка Алла күрсәтмәсен ди инде. Беркемгә дә күрсәтмәсен дип ул бик теге авыр искә ала иде. Аллага шөкер, хәзер дөньяларыбыз тыныч дип, сөенеп яшәргә дип ул безгә үгетли инде. Бу фотода инде ул шул соңгы елларда, ул берничә елдан соң вафат була инде. Монысы соңгы еллар, бу 9 майда төшерелгән. Монда 77 яшь була. Монда бу фотода менә ул минем ерак бабам Мөсәлләм Гомәр, аның иптәше минем әби Мөсәлләмова Ләюзә Һәм аның балалары була. Менә мин әни. Инде күптәнге фото, не күптәнге мин әни дәр анда бала гына була. Менә алар менә бу йортта алар яшәгәннәр. Сугыштан кайткач бабам председательлеккә укый Стерлитон машарында, ләкин ул эш буенча ул китми. Ул янгын бүлегендә мөдир булып эшли. Э, шунда эшли ләкин э, әйткәнемчә ул э, язу эшләрен ул беркайчан да аның һәрвакыт аның белән шөгыльләнә әлбәттә ул эш буларак түгел ә былай үзенең теләге сәләте буенча инде ул бик юридик яктан да грамотный бик белгеч була авылда менә әнием сөйли инде авылда бөтен кешеләр аның янына килеп берәр документ тутырырга Э, документ эшләре буенча аңа һәрвакыт мөрәҗәгать иткәннәр ул язып тутырып э, биргән документларны инде менә нык э, үкенәм менә бераз яшәгән булсын иде менә исән булсын хәзерге заман хәр көннәре хәтле исән булуын теләр идем әлбәттә сөйләшү сүзләр нык күп булыр иде мин үзем дә тарих белән бик кызыксынам бөек ватан сугышы белән чөнки ул безнең Хәрберебез өчен дә, хәрбер гаилә өчен дә ул күңеленә кереп калган авыр вакытлар. Әлбәттә, мин аның белән бик еш уйга килә. Мин белән айлар буе аның янында булып, шул сугыш турында бөтенләй сорар идем, ул ничек кичергән. Чөнки Алла сакласын, башка андый сугышлар кабатлана күрмәсен, бер җирдә дә, бер кемгә дә аны Сугышның күрүен теләмим, дөнья тыныч булсын бөтен дөньяда да. Миңа әни бик еш әйтә, син бабаңа бик ошагансың ди, чөнки мин үзем дә журналистика буенча да мин дә мин теләгем бар, сәләтем бар ул сферада бераз эшләп табарга өлгердем. Әлбәттә, мин бар, менә мин әни, менә мин карап әйтә, син бабаңа ошап гел шундый тәнкыйть, гаделсезлеккә каршысың.

Бүген кышның соңгы көне, димәк, иртәгә язга керәбез. Язның беренче көнендә Чебурашка паркында май чабу бәйрәме уза. Ул сәгать унбердә башлана. Күңел ачарга, коймак белән сыйланырга килегез. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз!